He video in en zawhah hi chuan in ngaihdan a dang daih tawh mai thei a ni. Puitling film kan tih mai siamtu te hian a changtu te zawng zawng hi an hlim a, an vai hian hlawh tha tak an nei bawk tia min hmin an tum a. A lo en thin te pawh in hmuhnawm an ti a, thil pangngai tak tak vek a ni tih min rin tir an tum bawk. Mahse he video ang hi a nia he industry ina hre tura min duh miah loh. An chungchanga thu dik pawm harsa tak si chu tunah hian kan en hauh dawn a ni. Hemi chungchanga thu dik sawi chhuaktu ten puitling film an chan vanga an inchhir thu an sawi rual in eng ang hrehawm nge an tawh a, engvanga bansan ta nge an nih tih te kan en hauh dawn bawk a. Mi tam tak chuan an video te hi en a pawina awm lo, thil hrisel pangai a ni tia sawi mam an tum thin. Mipat hmeichhiatna hman nuam an ti a, sum an hlawh pah bawk a, ngaih pawimawh viau chi a ni lo an ti thin. Mahse chutiang ang vek chu a ni hauh lo a ni. Puitling film achang thin ten hun hrehawm tak an paltlang dan an sawi te kan en ho dawn a, puitling chauhin en ni thei se la, a lawmawm ngawt ang. Aw le, a hmasa in thil tha deuh sawi hmasa leh zuai ang. Tunlai thalai ten iPhone that zia kan hre thar in kan intihhmuh nasa ta hle mai a, mahse khawiah nge tlawm si leh original ni bawk si kan lei ang tih kan ngaihtuah fo awm e. Iphone leh mobile phone chi hrang hrang a tlawm thei ang ber a i lei duh emaw? EMI a i la duh a nih chuan JioMart Digital chanmari ah hian model thar ber ber an kawl reng tih lo hre ker ila, mobile phone mai bakah home appliances chi hrang hrang kan mamawh a nih chuan JioMart Digital Chuan Mari te hi heng an phone number kan tar langah te hian in lo be mai dawn nia. Chuan an ret tlawm zia leh an discount te hriat theih nan IG a JioMart Digital Chuan Mari tiin a en thei bawk e. JioMart Digital Chuan Mari te kan video min lo sponsor vangin kan lawm e. Awle, a hmasa bera kan sawi tur hi khawvela puitling film changtute zinga number one ni thin a nia. Kum sawm pakua ka ni a, he industry a ka luh khan thlaria tlek chhungin world number one ka ni thei a. A naupan deuh lai atang tawhin Lana Rhoades, a hming tak Amara Maple hian camera hmaa in lan a zei ve hrim hrim a, exercise hmanga taksa tih nalh dan hre mah sela, he taksa nalh tak hian a chhungrilah natna a pai si a ni. A nu leh pa nen then vanga harsatna tam tak a paltlang hnuin, Vawi khat chu Amara chuan online atangin a kawng tur a hmu chhuak ta a. Ama tan chuan a duhthusam a thleng dik kan ti thei ang. A hmelthatna leh amah a inrintawkna chuan a thil tum chu awlsam takin a tihtir thei a, Eng emaw chhung chu a hlim ve ngei alawm. Tichuan, Amara chu industry-ah chuan. Lana Rhoades tih a lo ni ta a, a nun pumpui chu a inthlak ta thawk mai e. A video apiang chu a hit em em zel a, chutihrualin a inchhirna pawh a lian tual tual bawk. Kha industry ka luhchilh hun chhung reilo te kha rapthlak takzet a ni. Kan khawsak dan kha a rapthlak thin takzet, tiin Lana chuan a sawi a. Kha industry-a number one ka nih avang khan tu pawhin keimah kaltlanga sum siam an tum vek a, chuvang chuan thil chi hrang hrang min tihtir a a rapthlak thin takzet a ni. A chang chuan tharum hial a tel thin a, kim chang lutuk a sawi erawh ka duh chuang lo. Kum sanghnih sawm paruka a luh chilh industry chu sanghnih sawm pasarih tawp lamah a chhuahsan leh ta nghal a. Lana chuan khatiang film kha chang tawh lo mah se, internet a zawn leh en hlawh berah a la ni ta thauh a ni. Ka thil tawn thin te kha a tlawm thlak in a zah thlak hlawm tak zet a ni. Lana duhthusam ber ni thin kha a mang chiah a lo chang zo ta a, hlimna a zawn thin chu chu lai hmunah chuan a zawn hmuh tak lo ah chuan thil dik nia a hriat nun pangai lam kawng zawh chu a thlang ta a ni. Kha industry a min treat dan kha ka duh lo em em a, uluk taka ngaihtuah in ka chhuahsan ta a ni. Awih awm loh zawk khawp in tunah chuan Lana hi midang te khawsak ang in a khawsa ve tawh a, a in leh car te hralh in in lian vak lo a luah a, a nun dan chin engkim chu thlak danglam a tum mek tih a sawi a ni. Heti kova a in thlak danglamna phenah hian tunge awm ta le? January sangni sawmhnih pahnih khan Lana chuan fapa duhawm tak mai Milo a nei a, a fapa chuan a nunah a hlimna nasa tak a thlen tih a sawi bawk. Lana chuan a nun hlui tha lo vanga a tun hun tihchhiat a tum lo tih ti chiang turin a hun laia puitling film star tha ber kha Tunah chuan a fapa tana nu tha ber nih a tum ta a ni. A pahnihna kan sawi tur Riley Reid hian puitling film sang chuang chang tawhin star hlawhtling berte zinga mi a ni a. Nimahsela, a ni pawh hian a hlawhtlinna phenah hian harsa hna a tawk nasa hle a ni. I've lost my whole family and it sucks. Ka chhungte zawng zawng ka chan a, a hreawm takzet a ni. Mi in he industry luhchilh ve an duh thu an sawi reng reng in ti lo turin ka ti ziah thin. Nun a ti harsa em em a, ngaihzawng neih a ti harsa a, chhungkaw nun a ti buai a, mipat hmeichhiatna hman a ti harsa bawk si. Mi zawng zawng hmuh theih turin kan in pho lang a, chutah khawvelin a duh duh in min sawi a, kan pawm mai a ngai bawk si. Hetiang thil ka tih vang hian fa neih pawh ka duh lo. A chhan chu mi in ka fa te an tih dan tur ka ngaihtuah avang a ni. Keimah tak kha chu a tirah chuan ka nu khan min thlawp viau a, ka duh ang ang min tihtir a, chuvang chuan a tha viau khan ka hria a. Zaletna kha ka nei miau a, mahse hun a kal zel a, ka hlawhtlin tak ah khan ka nu khan a nawm sak nan min hmang tangkai mai mai niin ka hre ta a, tichuan ramri ka kham ta a, pawisa leh thil dang ka pe duh ta lo va. Chu chuan kan inlaichinna kha a ti chhe ta, a hlauhawm lek lek zawk a, a hreawm khawp mai, tunah chuan nu ka nei tawh lo va, ka be ngai tawh lo. Hun ko kirin let leh theih a ni tawh si lo. Ka nu nen kan inpoh tawh lo va, chu chuan min ti hriawm tak zet. Ka pa chu ka be thin a, a ni kha chuan he industry ka luh chilh kha a rem ti lo va, a sa khawmi viau bawk. Tun hnai khan ka pa chu tlawh ka duh a, mahse a nupui ka nu hrenin kal turin min duh lo tih min hrilh a. Ka nu hrianin ka thil tih vanga min lawm loh vangin ka pa pawh chu ka tlawh thei tawh lo a ni. Chu thu ka pa in min hrilh chuan pawn lamah coffee kan in dun thei tho alawm ka ti a, mahse min hmu tura min chhuah pui a duh loh thu a sawi bawk si. Chu chuan min ti na tak zet a, a hreawm tak zet. Ka chhungkua ka chan vek a, ka unaute nen pawh kan inbe ngai tawh hek lo. Ka nu ang thovin min hman tangkai an tum ve emaw? Ka pa angin min hmu duh lo zawk pawh a ni mai thei bawk, tiin Riley Reid chuan a thil tih vanga a hreawm tawrhna chu a sawi chhuak bawk a ni. Mia Khalifa. Oh, you're beautiful, like, would you like to do some modelling? Oh, uh, you know, you have a great body, like, I think you'd be great in nude modelling, uh, things like that. Bbc in an interview-na ah Mia Khalifa chuan zawhna chhangin, In rin ang a ni lo. Hey, puitling film i rawn siam ve duh em? tih lampang a ni lo va. I hmeltha hle mai e. Modeling lam i rawn ti duh em? Khai aw, i pian a nalh si a, ruaka modeling lam tih i inhmeh viau ang, tiin a inṭan tlangpui zawk. Studio a ka va kal pawhin a hmun kha a zahawm em em a, a mawi bawk a. Miami ah, Doral, Florida ah a ni a, a fai a, hnathawktute an fel em em vek bawk a. An dawhkanah khan an chhungkaw thlalak vel a awm vek bawk. Engmah kha ka awm ti nuam lo va, ka ngaih ti tha lo thei thil a awm miah lo. Ka vawi khat kalnaah khan puitling film kan shoot lo va, a vawi hnihna ah chauh a ni. A vawi khatna kha chu, Hetiang hi i ti duh em? tih leh, lehkha pawimawh vel saina hun chauh a ni, tiin a sawi a. Chutah bbc interviewer chuan, Chung mite chuan sumsiamna khawl angah an ngai che a ni deuh ber mai a ni maw? tia a zawhna chu Mia chuan, Ni teh reng mai, tiin a chhang a. Thu rawn petu che tumah i la nei chuang lova, u kil lah i nei hek lova maw? tiin a zawt leh a. Aw, kum sawmhnih emaw sawmhnih pakhat mi tuin nge u kil rawihna nei ngai? tiin Mia chuan a zawt let ve thung. Interviewer chuan, Kha tih laia i ipik dan tur kha ka la ngaihtuah thiam thei lo. Tunah chuan heti hian zahawm takin i thu mek a, hun tam tak a liam tawh bawk a, i theihnghilh tawh ngeihin ka ring bawk a. Mahse, khatih laia i thil tawn khan nghawng eng emaw tal a nei em? tiin a zawt leh a. Mia chuan, Nei teh reng mai. Vantlang hmaah ka chhuah hian a ni deuh ber in ka hria. A chhan chu thlir ka hlawh nasa em em a. Ka thawmhnaw hi an hmu tlang vek thei ni ber in ka hre thin. A dik reng bawk a. Google-a zawn hmuh theih reng ka ni miau tlat a, chu chuan min ti zak tak zet a, ka zahawmna ka hloh vek tih min hriat tir thin, tiin Mia chuan a sawi a ni. I lost the ability
to have a loving and caring relationship.
A palina chuan Randy Spears. He industry in min tihchhiat dan ber chu hmeichhia ka ngaihtuah dan leh ka ngaih dan a ti danglam hi a ni. Mipa hmeichhiatna hmanpui atan chauh ka en tawh a ni ber a, inlaichinna pangai inngaihsak tawnna ang hi ka nei thei tawh lo. Ka la thei reng emaw ka ti a, mahse bumin ka awm reng a ni zawk. Nikhat chu set ka chhuahsan a. Khami ni atan khan ka hna ka zo tawh a, car ah ka chuang a, kawi hnih vel ka tlan a, ka ding a, ka car engine ka off a, ka tap ta chiam mai a, kha ka nun vir kual reng kha tlan san ka duh em em mai a ni. Kha kha ka movie siam hnu hnun ber a ni a. Voi khat mah ka kir leh tawh lo. Randy Spears hian kum sang ni sawm pakhat khan a flim hnunung ber a chan zawh a, chulai hmun hriawm tak mai chu mittui nen a tlan chhuahsan a. Kum sang ni sawm panga khan he industry a bansan thu hi vantang hmaah puangin Kristiana a inlet tih a sawi bawk a ni. Brittany de la Mora, Jenna Presley tia hriat lar, tuna Cornerstone Church, San Diego-a Pastor Neta chuan, Kum thum chhung he film industry-a a thil tawn rap thak tak chu hetiang hian a sawi chhuak bawk a, Sum tam tak ka hlawh a, mahse drugs ngawl ka ve vangin ka in luah man ka pe thei chuang lo. Kar khatah ringawt pawh drugs man atan dollar sang eng emaw zat ka hmang a, cocaine atang ka tan a, mahse a hnuah chuan heroin ngawl ka vei zui leh ta a ni. Ka rui hle tih hriatna awlber chu ka mitmeng a phe ruai thin kha a nia, ka ngol veina bakah khan intihhlum duhna ka nei lian em em bawk. Vawikhat aia tam mah industry kha chhuahsan ka tum a, a tawpah chuan Pathian thu vangin ka chhuahsan thei ta a ni. Biak inah ka inkhawm ve than a, vawikhat chu Las Vegas-ah puitling film siam turin ka kal dawn a, ka Bible ka keng a, thlawhnaah ka chuang a, thu puan bung hneh chang sawmhnih ka keu ta a, chuta inziak chu ni mah sela demna che ka nei. Hmeichhia Jezebel-i zawl nei inti kha i ngaih thah vangin ani chuan ka bawihte chu inngaih leh milem biakna thil ei zirtirin a hruai bo thin bawk a ni. Tin, simna turin a hnenah hun bik a tuk a, nimahsela, mi ngaih a chin chu a sim duh lo. Ngaite, amah chu khumah ka paih dawn a ni. A ui retute pawh chu a thil tih chinte chu a simsan loh zawngin hrehawm nasa taka ka paih dawn bawk tih kha a ni a. Chutah chiah chuan, Ka duh thei lo, Lalpa, ka tihpalh tak zet a ni, ka ti ta a. Kamini khan set ah chuan ka kal a, a tawpna atan movie chu ka siam a, chu industry chu ka ban san ta a ni. Jessica, Ka hmuh theih ang ang damdawi mum ka hmawm a, overdose tumin zu ka in vak vak bawk a, intihhlum ka tumna atanga ka lo harh hunah pawh zu ka inbelh leh nghal mai thin. Tunge ka nih ka inhuat tak em vang kha a ni ber a, pawisa ka hua a, a hriawm tak zet. A tawpah chuan ka nu leh pa te ka call a, ka ti sual tak zet a ni ka ti a, ka mizang khang ka nu leh pa te khan phone an lo chhang ve mial a, tichuan ka inenkawl chhung zawng khan, Ka tan ka nu leh pa te kha an awm a, ka chhungkua ka nei let leh a, tunah chuan nitin kan inbe chiah thin. Ka nun thlan kha eng thil mah hian a hen zo lo. Khatia industry ka chhuahsan tak ah chuan nupui nih ka duh a, fa neih ka duh a, tin thil pakhat nih duh em em ka nei bawk. Chu chu. thian nih ve hi a ni. Tin, he industry chungchanga thutik hi mi zawng zawngin hria sela ka duh bawk a ni. Sin kan han tan chiah hi, kan innam a, kan inbeng a, thil kan inchhak khum a, tharum thawhna dik tak hi a ni ringawt. He industry ka luhchilh dawn khan hetiang hi a ni dawn tih chu ka hria. Mahse, min thawngin. A rap thlak lutuk tlat tho a ni, tiin he actor hian kum sawm kal ta a a experience duhawm lo zet chu a sawi chhuak a. Facility hi tunah chuan Certified Nutrition Coach, Certified Yoga Instructor, Professional Drummer a ni bawk a. Talent nei tha chungchuang tak niin Graphic Design leh Photography lamah thiamna a neih bakah, Sports hrang hrang pawh a ti thei nual mai. A YouTube leh social media kaltlangin he a thil tawn rap thlak tak hi thalai la naupang zawkte hnenah an pumpelh theih nan nasa takin a au chhuak thin a ni.
I was twenty four years old when I entered porn. Shelley Loben, He industry ka luh chilh khan kum sawmhnih pali ka ni a, KS nun leh stripper nun kha ka ning a, zu leh drugs ngol ka vei a, pa tel lovin fa ka pawm bawk a, porn industry in a zuam tak mihring kha ka ni a, he industry hian mi keh chhe tawh te a bi tum chat thin, an tih chhiat belh leh zual theihna turin. Khatiang ang mi kha ka nia, ka la ranga ka hausa anga mi ngaihven ka hlawh bawk ang tih min tiam a, star lar ber ka ni ang tih min tiam, min veng him ang tih min tiam bawk a. He industry a mite hi mi him ber ber te an ni an ti bawk a. Ni sawmthum dan apiangin HIV test ka tih chuan ka him ang tih min hrilh a, inchiang maw tia ka zawh pawhin teh reng mai. I him em em ang tiin min chhang a ni. Movie sawmthum vel hnuah chuan mipat hmeichhiatna atanga kai theih natna chi hnih ka kai a. Pakhat chu HPV a ni a, hriat pawh ka la hre ngai lo. A dang leh chu natna tihdam theih loh, herpes a ni. Kum sang ka zakual sawmkua chho vela herpes kai kha chuan, Kan nuna tawp tihna ang vel a nia, he natna hi kum kua a tihdam theih tawh lo a nia, hriawm kha ka ti tak zet a. Damdawi hmanga intihlum pawh ka tum hial reng a, nun chakna pakhat mah ka nei tawh lo. Harpies kha ka hmuiah ka ka a, ka hmeichhia hnaah ka mawngah hmun tinah ka kai a, ramhuai hmel ang chiah ka pu. Industry a ka luh khan nun changkang, larna leh hausakna tiam ka nia. Mahse, darthlalanga mihring ka hmuh theih tawh a, chhia leh rap thlak tak hmel ka pu ta tlat thung a, hriawm ka ti tak zet a ni. He industry-a hetiang lam natna kai dangte ang thovin ka nun kha a tawp ta emaw ka ti bawk a. STD phei chu he industry-ah hian a hluar em em a. Heng mite hian an hriat thiam loh pakhat chu hetiang ang natna STD ang te hi an vei fo chuan an taksa natna dotu kha a tichhia a, chu chuan rei tak chhung an hriselna kha a nghawng thei tih hi a ni. Tunah hian kum sawmli pathum mi ka ni tawh a, ka thlabi neih leh ka chhula harsatna ka tawk nasa em em a, herpes vangin ka chhul chan ve paih a ngai a. Mahse, Pathian khawngaihna vangin fa ka nei leh thei ta hlauh zawk a ni. Mahsela ka hmeichhiatna a tihchhiat nasat vangin fa pali ka chan tel bawk. He industry hian nun a tichhia a, a luhchilhtute nun a tichhia a, khawtlang nun a tichhia a, a en ngol veitu mipate nun a tichhe tel nasa em em bawk a ni. Jesse Rogers, Khatiang thil ka tih lai khan urgent care-ah hruai ka ngai fo a. Vawi sawm chuang min hruaiin ka hria, emergency room ah pawh vawi hnih ka kal a, natna hrek vangin ka nghawng a na a, ka hri tlang ngun em em a, ka dam lo reng a, ka hmeichhiatna ah pawh natna hrang hrang ka vei a, natna hrek vanga na te, pan chhia te, zun in te a ni a, tin ka chawlhsan dawn hnai ah herpes ka kai bawk, ka sin tih thin te vang khan thil ka ei thei lo thin bawk a. Thil ei phal sak ka ni lo va, chuvang chuan ka sin ka tih theih nan sweet leh energy drinks ringawt kha ni eng emaw zat ka ring thin a, chuvang chuan ka hrisel lo em em thin. Joshua Broom Joshua Broom hi a hun laia star lar tak niin tuna pastor ni ta a ni a. Josh chuan hetiang hian kha industry-a a dinhmun chungchang kha a sawi. He industry-a thawk tam takte buaina pakhat chu. An nunin awmzia a nei lo nia an hriatna hi a ni. Products anga kan inngaih chuan i hlutna chu chutah chuan a innghat a, chu chu mi pat hmeichhiatna kha a ni. Khalai hmuna ka thawh ve laia thawk ve, mi sawmthum, keimah ngeiin ka hriat chian leh ka ngainat em em te chuan an hma hunah beiseina eng an hmu lova an nunna an lak phah hial a ni. Chuvang chuan ka thawnthu hi sawi zawm zel ka duh. He industry hi mihring tan a hlauhawm a, a tih baiawm rualin ka thawnthu hian laimu a nei tlat niin ka hria a. Chu chu i hun kal tawh hian i nihna a hrilhfiah lo va, i thil tihsual kha nangmah i ni lo va, kha kha i nihna a ni lo. Mi tam tak hian Hun tha dang hi an phu tak zet a ni. Tu pawh hian thil kan ti sual thei vek a, vawi tam tak pawh thil ti sual tawh mah ila, chu chu kan mihring hlui a ni. Mi zawng zawng tana ka thuchah theih pakhat chu kan zavai hian kan hlu vek a, theihna leh talent te, mi hip theihna te, midang tana tangkaina te kan nei vek a. Kan chunga thil thleng tur hi kan thlang thei lo va, nimahzela kan dawnsawn dan chu kan duhthlanna a ni thung, tiin a sawi a ni. Aw le, puitling fimchang thin ten an thil tawn hrang hrang an sawina atanga lang chiang em em chu. Pakhatnaah chuan he industry-ah hian an duh emaw, duh lo emaw, tharum thawhna a nasa em em tih a hriat theih a, hei hian an taksa mai bakah rilru natna nasa tak a thlen thei a ni. A pahnihna ah chuan hmeichhia te chu sum tam tak hmanga thlem in an hlutna thai bosak an ni a. Film siamtu te pawh in an ni chu bungrua ang mai a ngai in sum tam tak siam nan an hmang bawk tih a lang chiang hle a ni. A pathumna ah chuan he industry ah hian natna hlauhawm tak a hluar hle tih kan hmu thei a. A palina ah chuan he film a changtu te hian thian tha leh chhungkhat laina te nena an inzawmna an hlauh tih kan hmu thei bawk ang. Panganah chuan he industry leh ruihhlo hian inzawmna an nei thuk hle tih a lang a, a tawp berna atan heng thil tha lo zawng zawng an fawm kem hnuah meuh chuan vantlang hmaah inkiltawihna an nei tawh tih kan hmu thei bawk a ni. He video hian pawn lam nawmchenna phenah hian hriawm tam tak a awm tih min hmuh fiah tir se, nun hi a hlu a, kan zahawmna pawh Google-a zawn hmuh mai theih ni lovin mahni ngeiin vawng tlat ila tih hi,